Ndo livhuwa vhukuma, zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. U rengiswa ha zwipuka zwa ḓaka hu tshi khou shumiswa nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi zwi khou anda. Izwi ndi u ya nga tsedzuluso ya dzitshaka yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Helsinki kha ḽa Finland. Vhasedzulusi vho shumisa datha ye vha kuvhanganya mahoḽa u bva kha Facebook, Instagram, TikTok na YouTube, vha wana uri hu na u gonyela nṱha ha u vhambadzwa lu siho mulayoni ha zwiṋoni, zwiḓula, ṋowa na zwiṅwe zwipuka. Bammbiri Global Trends and Impacts of the Online Illegal Wildlife Trade yo ganḓiswa kha dzhenala ya Nature Reviews Biodiversity. Vha ramabindu muṱuku a wanalaho Vhembe kha vha ri kwame kha 060 848 2541 uri vha kone u ḓirengisa nga mahala. Vha ḓo fana na vhaṅwe vhoramabindu vho no ḓirengisaho.
Nṋe nga dzina ndi pfi Aṋeaho Musandiwa, ndi wanala Dopeni Shanja kha muvhundu wa Lavhelesani. Kha bindu ḽanga nṋe ndi vha ndi tshi kho shuma u rengisa makumba, ndi na miṅwedzi yono swika malo ndi tshi khou rengisa haya makumba. Makumba anga ane ndavha ndi kho a rengisa ndi makumba ane ndivha ndo to a siṱoka kha vhathu vhane vho fuwa dzi khuhu, vhavha vha khou rengisa heneyo makumba ndi ya nda renga khavho nda kona u rengisela vhathu, ndi rengisela vhathu vhoṱhe nga u angaredza. Vhathu vhane vha vhuyelwa kha bindu ḽanga ndi nga tori ndi vhathu vhoṱhe nga u angaredza ubva kha muṱuku u swika kha muhulwane ngori makumba a ḽiwa nga muthu muṅwe na muṅwe zwi sa khathali uri ndi mungafhani. Kha vhathu havho a thi sedzi uri muthu u kule vhungafhani kana u tsini vhungafhani ndi vha ḓisela makumba hanefho hune vhone vha vha hone musi vha tshi kho ṱoḓa makumba. zwi sa khathali uri vha kule hungafhani kha heḽi bindu ḽanga ndi nga ṱoḓa u thuswa nga masheleni a linganaho fifty thousand uri nṋe muṋe ndi kone u ḓi fhaṱela tshitumba tshanga ndi to ḓi rengela khuhu ndi fuwe nṋe muṋe ndi si tsha ya nda to stocker makumba kha vhathu uri ndi kone u rengisela vhaṅwe vhathu.
A hanga madzina ndi Finisha Mavuvhishini ane a wanala Mashawana ane bindu ḽawe ḽa pfhi The Rock of Ages Catering and Event. Kha iḽo bindu Vishini u vha a tshi khou bika zwikontsi, dzi banana bread, u vha a tshi khou bika na zwiḽiwa. Ndi vha ndi tshi khou rengisa zwikontsi door to door na dzi order then nda dovha nda vha ndi tshi khou bikela mitambo iṅwe na iṅwe ine ya vha i tshi kho ṱoḓa zwiḽiwa dzi ngavha dzi mpfhu kana dzi phathi, then bindu heḽi noni ḽo redzhistariwa nga twendi twendi thuu ndi hone he ḽa thoma u ophareitha hone hanefhano Mashawana then kha Heḽinoni bindu ḽanga. U nga zwi amba wa ri, Tshiṅwe tshifhinga ndi a vha na mbuyelo, tshiṅwe tshifhinga nda si vhe na mbuyelo. Zwi tshi khou bva kha uri ndi nga vha ndo ri ndi tshi khou beikha vha wana uri a zwo ngo rengiwa, nda tea u vhuya nazwo zwa ḓa zwa ḽiwa. Huṅwe vha wana vha si khou wana dzi client dzine dza khou nyaga u bikeliwa, zwi amba uri nṋe ndi sala ndi songo shuma. U to luza a huna u to pfhi upfhi bisinese yo luza kana nṋe ndo luza, ndi uri nṋe ndi a luza nda dovha nda ḓi takuwa bisinese yavha yo luza nga u ralo. And then ri tshiya kha uri ndi nga thusalea nga mini kana nga zwithu zwi no nga lutamo lwanga lwo vha lu lwa uri ngauri ndi dzula mashawana hune ha vha uri ndi villagini na u bveledzisa nṋe na ḽeneḽi shango ḽine nda dzula khaḽo ndo vha ndi tshi tama u vha na bekhara. ine ndi tshi khou ita dzi estimations dza uri ndi thome beikhara yanga ine nda ḓo vha ndi tshi khou ita na vho marotho ndi tshi ḓo vha ndo no u tou ita na marotho anea ane a ḓo vhathu a khou a khou renga zwitentsini tshelede i linganaho 60000 i ya i ya nthomela beikhara ine ya vha i tshi start tsha zwithu zwoṱhe hafhanoni mashawana Nomboro dzanga ndi 067 172 8100. Ah. nṋe nga madzina na tshifani ndi pfhi siani wa ṱhavhana ndi wanala nzhelele na bindu ḽanga ḽi wanala nzhelele kana hanefho hune nda vha ndi hone nṋe ndi vha ndi khou rengisa dzi products dzo yaho nga u fhambana dza u ṱamba dzo ḓola mapfhura dzi perfume um nga maanḓa zwi dzi dzi dzi right kha vha vhathu vhane vha vha na lukanda lwa sensitive lune a lu ṱoḓi dzi dzi product dziṅwe na dziṅwe. Bindu ḽanga ḽi na ṅwaha woṱhe ḽi tshi khou shuma, hoyunoni u ḓo vha u ṅwaha wa vhuvhili zwino, ḽi ḓo vha ḽi khou ita ṅwaha wa vhuvhili zwino nga August. A ne a vhuyeleswa afho fhethu bindu ḽanga ndi tshi ḽi thoma ndo ḽi thoma ndi khou itela nṋe muṋe uri ndi kone u ḓisa tshikoloni vhunga ndi si na bazari ine nda i shumisa, so nda vhona uri ndi khwine ndi tshi thoma bindu heḽinoni uri. ndi kone u ḓisa tshikoloni na u kona u thusa thusa hayani afho na afho ndi nga si tori ndi kho ṱoḓa u thusiwa nga masheleni fhedzi nda ndi tshi nga ṱoḓa u thusiwa khaṅwe nga dzi customer dzi kho ntsapota nda kona u vha nayo masheleni customer dzi kho renga kha nṋe kana dzi tshi kho renga product dzine. nda dzi rengisa nda kona u vhuye nda kona u vhuyeliwa vho no takalela dzi product vha nga nkwama kha nomboro dza 071 490 2881 product dzine nda vha ndi khou dzi rengisa ndi dza vhuḓi nga maanḓa
a guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho